Il-laqmijiet spiss iservu ta' identità parallela għall-ismijiet proprji tagħna u jistgħu jiġu f'bosta għamliet, minn uħud deskrittivi sa oħrajn li huma saħansitra sarkastiċi. It-tim tagħna tkellem mal-Professur Charles Briffa dwar il-laqmijiet u l-kultura marbuta magħhom. Il-laqam fil-kultura Maltija huwa speċi ta' isem ieħor biex jiddentifika lil dak li jkun, imma mhux fuq livell personali għax inti jista' jkollok laqam għall-individwu. Pereżempju, nara wieħed. Sewwa, nkunu jiena u inti, naraw wieħed għaddej u kollu daqsxejn mnieħru kbir. Ara mnieħru għaddej, l-għajn ilu laqam. Imnieħer, żidnilu s-suffiss u tal-laqmijiet, għax aħna għandna s-suffiss u tal-laqmijiet fil-maskil, kieku kienet mara, imnieħruha. Is-suffiss jiġi huwa. Niftehmu? U dak ħloqnieh għall-okkażjoni, dak huwa l-Ab. Però, u mbagħad hemm il-qam tal-familja. Jiġifieri, xi ħadd mill-familja, forsi mill-antenati, min jaf minn meta, ikun kiseb laqam, hekk bħal dan li qed ngħidu, u dak il-laqam baqa' miegħu. Qed tifhem? U beda, baqa' jintiret. Imma li hu importanti, meta aħna qed nitkellmu fuq il-laqam tal-familja, illi dan, Għandu parti mill-identità soċjali. Jekk jien immur Birkirkara, sewwa, u nistaqsi għal xi ħadd bil-laqgħa u ngħid ehm, ħa nivvinta, mhux il-laqgħa, l-isem. Ġużi ta' Karla fej joqgħod. Għala, bil-laqgħa. Ftehmu għali, Birkikar hemm dak il-laqam ta' Karla, li kien il-laqam tal-ewwel President Malti li għandna, li kellna, Sir Anthony Mamo, u n-nies ikunu jafu għal min qed nitkellem. Allura l-laqam f'dan il-każ jingħata bażi soċjali. fl-identità tan-nies. Huwa parti mill-kultura. Jien pereżempju xbart xi sbatax, minn sbatax sa għoxrin kategorija ta' laqmijiet. Laqam jista' jkun mhux biex imaqdar, imma biex joħroġ jew xi sengħa, ċikku tal-pitrolju pereżempju, niftehmu, jew ikun qed iservi biex juri bin xi ħadd. Tifhem, pereżempju, it-tifel tal-maġġur. Ġieli jkun hemm laqam ta' tmaqdir, ċikka l-maħmuġa, pereżempju. M'għandi ħadd f'moħħi biex niftehmu, imma huma l-maħmuġa, pereżempju, sibtu f'kemm ir-raħal jiena. Da. Hemm daw l-affarijiet u mbagħad hemm anka dawk eh, li jfaħru wkoll. Eh? Ehm, is-sinċier, per eżempju, qed ifaħru għax huwa sinċier, onest. Eh? Dawna huma huma parti mill-karatteristiċi. Eżempju ta' laqam li sibtu interessanti jiena huwa ehm, ta' zibu. żibu għax hija kelma interessanti din il-kelma hija ħaġa li l-għarusa fl-imgħoddi kienet tomgħod biex ħalqa ma jkunx jinten meta tersaq lejn l-għarus. Niftemu, ġifieri għandha storja magħha u din il-ħaġa kienet tkun magħmula mill-għasel ta' Jiġifieri kienet tkun sustanzjuża u tarmil fwieħa għal meta tiltaqa' mal-għarus tagħha. Issa, għaliex wieħed kienu jgħidulu ta' żibu? Għax kien iħejji din it-taħlita bl-għasel għall-għarajjes. Allura kien, ara, dan huwa marbut max-xogħol tiegħu. Laqam ieħor, pereżempju, ta' belqa, huwa fil-femminil. għaliex il-maskil huwa iblaq. Iblaq, ibele, a, ë. Illi tfisser iswed imħallat bl-abjad, imnaqqax bl-abjad. Dana iblaq l-iktar illi jintuża fuq iż-żwiemel biex niftehmu. Imma meta jingħata bħala laqam ta' belqa pereżempju, hawnhekk qed jirreferi għal mara li jkollha xagħarha rmiedi, jiġifieri jibda jsir griż, allura jsejħulha belqa. Mhux bilfors ikunu qed jgħajruha, għax huwa terminu deskrittiv ta' belqa. U mbagħad naturalment jibqa' jintiret ieħor forsi ta' tmaqdir. Xamina. Xamina tfisser tifla mqarba. Allura xi jkun ġara hawnhekk? Ta' tifla din ikunu semmewa eh, jew laqmuha raja xamina li hi. Eh, aħna eh, ġieli nużaw il-kelma xadina. U għawa għanna xamina, ma.